Woyɔnɛ be, amia woyɔnɛ be atitɔe, ame gɔnɔ be atite. Ne eku me gɔme ke, etrogba ɖe le ŋuti aɖe ɖa.

sukli kpetɔa vi ɖe ko ke ne ede nu me ase sukli ŋkɔ le eme yayrayrɛ. Ne wu koklo nɔa ne atsi ƒɔƒu la vɔ eɖe kokloa me dzi da ɖe edzi sɔ suklia da ɖe edzia asa atakuku wɔme adre ɖe nu me. Agba wɔme ade.

kɔa gbugbɔ tu nu ya pete ya kple ekɔ kple ame dzia kple sukla kɔ ashe wa ku pete ko. Agbugbɔ tu ko nye wɔ asre wa nye me para para. Nɔba me be ime dzi edzi ko le ife ime dzi ko le ɔkpla kpla kpla ɖe. Kɔ ya ku nu ya ne nɔ zokpɔ me de ne nɔ nu. ɖe aha me ne meka ɖe edzi be na ame ya no nu ma ewɔ ema abe kɔŋkɔvi ɖeka magase dzidzɔ gbeɖe kaka ɖokuamea la ku akɔ afɔ yi ɖe yɔ me. Vɔ ne ekpɔ be edzia le ame eve le ame eve e, kpatakpatakpata nɔ dzi koklo nɔ ame eve Ne wowu ɖeka ne woɖe me dzi de glas me, woasɔ atakuku woame asieke woatu kɔ ɖe edzi. Woaku dzinɛ kɔ ɖe edzi naƒo kan kɔ ɖa p dzi fiti mefiti naklã o. Leke ta dzi fiti ati afiti aklã? Ne fiti aka ne fiti gbɔgbɔ flo p dzi fli kɔmea ne sɔ trɔ mi ne mi koklo ame dzi. hafi miawɔ atike ne kple ma wòanɔ zazã. Kɔklɔ woate ɖe amewo aɖu. Vɔ so gbe ma gbe dzia, magaɖu lã aɖeke me dzi gbe ɖe kaka akɔ afɔ yi ɖe yɔ. Ne gbe gbe ɖu lã me dzi ko dɔ agatrɔ gbɔ. Ya nye atsi tɔɛtsi ƒe atsi keke me dzi be magafia. Wobe asra le fuɖename. nyisɔ tsɛ wobe ke, nyisɔ tsɛ wobe dɔléle ke. Miva wɔ atitɔe ma makpa miaku kea miakpa trɔ kpe ɖe eŋuti. Ɛ ko miaɖe ame aɖe nɔ nu abe tsi. Ne nu nu ma abe kɔsiɖa ɖeka me ka ɖe edzi be dɔléle ke ɖe lãme ne ƒete aɖo. Ne wole dɔa dzi le kɔdzi tso mekpɔ ne trɔ yi kɔdzi wo ɖa akpɔ dɔléle. Magafia atitɔe tsi ma atike ɖeka Akpati tɔe ma kpa ya ne sugbɔ. Nashɛ ne ƒu. Wobe nyɔnua ŋɖeke me gblẽ le ŋtsi o. Ŋɖeke me gblẽ le nusua ŋtsi o. Vɔ me le fu do. Enyɔnua me le fu fɔ. Wo wɔ pete do kpoe. Dzi zee ye. ne nàzɔ ati tɔ dzi ma kpa anakɔ kɔ ɖe zame. Woyɔna na ɖe be sokpakpe vɔ amewo gayɔ ne be tokɔe. Wodzre le anagotɔ ma gba dzi. Woƒo ne wonɔ na kpabe kpabe kpabe kpabe. Na ƒle nu ma gbɔsusu ɖe nakɔ kɔ ɖe nu ya dzi. Nu yi le nua tse nye be ne woɖo atike zea zɔ dzia, wome galɔ ne kaka ɖeko wonu nɛ vɔ. Ya ta ne mekplɔe lea, enyɔ ne mekplɔ mele oa, blematɔ kpena mekplɔe ne nuya ko. Woli na mekplɔe ɖo ɖe agba me ke nɔ dzadzra le dugãwo me ƒle. Adokpo alo na ƒle krepɔt vi ɖe. Ne kɔ atikea ɖo zo dzi megatutu o. Eze dze eme ko woɖana le. Ne atikea bi koa. mele lɔ ge o. Ne ekɔ zea le zoa dzi ye ekui kɔ ɖe nu ke me ya nu ko egakɔe da ɖe zoa dzi ye ta ezoa anyi ezoa anyi ko mekplea dzi ko anɔ. Ne nu ke ele atikea nu ge lɔ zoka kɔ zea yi dzi nakɔ kɔ ɖe egɔme nakui bia glasi fa gaɖu no nanui ŋdi fianyi ŋdi eyata ezea ne fɔ mo yi dzi viɖe kaka nanui vɔ le tsika to ta asɔ fu
wala ni ŋkeke ni no o ɖe ŋkeke ne neke o gbenya vɔ le zea me koa hafi alɔ zea me gɔme tu anyigba elabe zea ma gɔme maka anyigba o makɔe le dokpɔa dzi o Amea la fɔ fu koe. Ne menye be wobe ŋɖeke gblẽ ɖe vidzĩ dɔ ŋuti nɛ o. Ko wobe ɖona asi anyi vɔ wowɔ pete do kpe wobe aze wosa vɔ ma pete wɔ nu ya na amea. Nusu tsɛ nu nɛ. Vɔ ne nusu anuia, nokue woagbadrɔ. Adrɔ ke le pɔtɔpɔtɔpɔtɔpɔtɔ. woaxa lã le eme asɔ kɔ ɖe atikea me afe ɖe eme ne nu ŋdi fia nyi ŋdi. Edu sia tsã na yi dzi. Wosia na yi dzi o.
Amea nenɔ nu ela do fu ne metsia atrɔ ɖe eƒe teƒe. Ne ame ɖe le sukli dɔ le na atsitɔe se atsitɔea ese ko mekpɔ ƒu o. gbemumu nenema ne woɖe kɔmea nenɔ nu ne nui kɔse ɖeka neva check suklia kpɔ vɔ medza de nɔ nuya kpɔ ta ne nya atike ɖa la va ƒle atitɔe tsi ke eva me mumu nenema ne gbe nɔnɔme ver koa ya kpɔ le gbe gba ge le gbe ge pete koa akɔ sia da ɖe nya kɔ nɔ atike ɖa ewɔna medɔ pas possible ye nye ete. Medzi be magakɔ ya tse kɔna ne xexea ne wòasrɔ̃ nu so ŋuti loo. Tɔgbe ame yi tse agbe akpe. Ah, Tɔgbe ke mi fiɔ nu so ŋsu ku nyɔnu ne woadzi vi ŋuti aɖe. Egbe le eh, vi le wo me alo dugã mea, ŋsu geɖea ana afɔ dzi kaba enyi woabe problɛm. Mafiɔn egbea ma sigbe ɖo Ne ŋsu gome nɛ. Ne nusu ke be nana fɔ kaba le. Hmm? Ava dze agbeli fe. Agbeli ke metsi o. Ne ehue ko ana fli kple tsroa. Na sia ɖe kɔme kaka ne ƒu. Na tsui kple tsroa ne mi. Ne me ko ɖe, oya ne nu kendi kanyi koa. dze zogbɔ akasa ŋtɔŋtɔ, ema zogbɔ ŋtɔŋtɔ, bli ma zogbɔ. Maku nu mawɔ gatsi ɖeka ko me, sukli megana mɔ nu. Nablu ko nano. Fiyedzi me nano. Ne enu nu ma abe ŋkeke ame atɔ̃, ŋkeke ade ta ne enu ga dɔ nyɔnu gbɔ. Ŋkeke atɔ̃ alo ŋkeke ade. alo kɔsiɖe ɖeka ye nyɔnua ma nɔ nu ɖu ko ebe nafe nu ne ya nye
gbãtɔ ya nye ema ewɔ nɛ ŋutɔ ta hiã be ne nye nusua kogote ɖe nɔ asi o nɔnɔ kogote kple ɖa nɔ woadzi yevu gboma ya Woafa ɖe, woasɔ ɖe fae, sabala. Woafa do.
Woakɔ ɖa ɖe dedesi. Dedesi nya deku.
Sabala ne nɔ me, no so sabala. Detsia ne bi vɔ fi no so sabala no blu kple. Kono ɖa kple nanɔ hanu. Nanɔ hami. Eteƒe wòle anɔ fũu ɛ. Agbala. Eŋu gbɔ ma ne be mafia me nu fia esɔ gbɔ. Azeme la, eŋu gbɔ ma ya. Ne nu le ŋuti o, enu le fu ɖe nɔ. Wosa nu vɔsa, wowɔ pete. Woya dzi eŋu gbɔ ma ya kɔ na toe le tome ewɔna pɛtɛpɛtɛpɛtɛ. Kɔ na agba ne adro si kɔ ɖe dzi zã. nasɔ dze ku ɖeka ɖeka ɖeka sã ɛ sɔ da ɖe dzi natsɔ da ɖe ŋdɔgbe ne ɣea va yi to ɖoƒe ko nalɛ megale si gbe megbe ne egbe nya le ko gale si fia yi mo namla anyi ame sia ame ka ɖo ŋɖe ɖe tsɔ la ɖiɖi ha ŋbia la ɖiɖi ha vɔ ne sɔ atsi ya me ke ɛ yevugbɔ ma me ke wo sugbɔ kɔ ya dzi etso ama adre, edzi do te, efli do tea wluiwluiwluiwlui sɔ to ŋdɔ vie ɖe kɔe gbe nyanyanyanya eke ya agba ta ɖe nyanyanyanya asɔ de atukpa me adzɔ atakɔ akpa ɖeka na tui ne eme aha ke gbe nyanyɔ nɔ aha vivi yo, eŋe yo. whisky ye o, soɖa ye o, deha ye o, aƒe kɔ ɖe edzi ko nanɔ nono. Ne ku tɔgbe kura aɖe tugbedzevi wɔme asieke. Ye ma mefia vɔ. Vɔ ama yawo ye nye wonye eso ma ŋutɔŋutɔ, tɔ honɔ ama ma ŋutɔŋutɔ. Gbɔdu siwo mi nyi ba, mi da wo mi nyi ba. Ne mefia me na ne ofia ko. wobe anyigba nya, wobe dzi ze yibɔ ke woɖa nu le eme le kɔƒe me, wokɔ nu ya de me, yevuboma de me ko ku tsi kɔ ɖe edzi yɔtɔ kple yɔtɔ wɔ nua kɔ ɖe edzi, akpa tsi detsi ne le fefe kɔ akɔ nɔ me tɔ ne me nya tɔ tɔ zi ale mɔ mɔ ge vɔ ne le tɔ ge edze be na dze anya asa nya ɖe alɔ tsi nu mele mɔ tɔ anya eso nya. ase ɖe alɔtsinu hafi anɔ eme etɔ̃ wona le gbeɖegbeɖe dzi asɔ nɔ eme etɔ̃ tsatsatsatsa
e ekpɔ be eta ɖewo le ɖe anyigba ke dzi me nyahe medidi le egbe gbɔ ava do zɔa ɖe gbe me ne wɔ aɖe do ɖe anyigba me le afi ɖe koa ne wɔ nenema kekekekeke ewɔ vɔ ko ele eɖu eɖu kɔ ge ɖe doa me ne lɔzia koa akɔ va bu. edua me kɔ abe ne ame ɖe ke ɖe eme tɔ ho ne woaɖe gbe ɖe dzi gake ne dza wɔ nya be yi tɔe kafi wole xɔ le se kple akpa sese. Ne eva anyigba me ne tɔ ho nɔ ame ɖe gbe ɖe dzi o ale wɔa ela ɖe gbe ɖe dzi o tɔ gu me. Ne ɖo aƒeme kɔ ɖe agba tsi anyigba azɔ ale. Vɔ ne nua menye tɔ oa gawɔ ya o. Ne le wɔ la kpɔ afɔku le eme. Adza afɔku
lo.
Ama ya ne le asi o ye eshɛ o ƒu ye etoe alo etoe ale emli goɖogoɖogoɖo o le asi o ne yi na ame dome koa wò ya kɔe ko naku amidze ɛ naku amidze kɔ le gatsi ɖeka ko nagba numa ɖe edzi ko nakɔ nu wote de poison ela ɖui la trɔ gbɔ va ƒeme ŋɖeke ma wɔ o. Wote le slow poison. Wote be gbe sa ɖe wo sa de kɔn ŋkɔa ne nu nua kɔ aɖi asi o. Efɔ yɔ mele shi o go. Ma wɔ na ɖe ke o. Ne gbɔ ba me ne nu kɔ ɖe kɔ anye mi sa kpɔ be mi anyo ibɔ tsiri tsiri. Kɔ anya be amewo ga tra yi kpɔ. Vɔ baba na me ke wɔ nu ma. Eh? Nuya me vodzu le mi blanɛ. Mi dzi na sɔ kpe efia tɔa ame wi adre. Mi dzi na yevu ɖu ŋutɔŋutɔ. Blematɔa wo zã ɖu gake tsi gome ɖu wo yɔ na yevu ɖu be tsi gome ɖu elabe enɔna egago enugo lɔbɔe ɖe me yɔ wo nɔna. Ne dzi adza ame yibɔ ɖu. Adza tsrɔbo, tsrɔboa, amewo gblɔna be sɔkpe, efiatɔ na be tsrɔbo fine mi se me ma gake le ŋu. Woyɔna kpe ɖe be atsrɔbo, blematɔwoa, mía mamawo, mía nɔwo kɔ dena size me wogblɔna be nukpe. Ele gbadza tsrɔbo ke mía tɔgbuiwo ɖe, enukpe woame eve ele. Ɖe le abe ahlẽ akpe menye ya o, atsrɔ bua ŋtɔŋtɔtɔtɔa, ye blematɔwo sɔ dana tu, sa agbe tue le mia tɔgbo shi, no kɔ tui gbeme dza daa, wo sɔ na tsrɔ bua lina agbea dzi, agbea dzi ye ɖena zɔka da ɖe ɖua dzi afi tua kɔnɔ tua ɖina, ye ta blematɔa be tu lolo. Wo gbe be gagli tu, ye mi le ziɔ ge deme, wa tu sogble ame wui ade. woatu gɔdɔgɔdɔɛtɔa, so bi, woatui, ame wuiadre, ye le ame ya dzi ge. Vɔ ne le ame ya dzi ge edze be nàta aklã la, fɔfɔ mee ava wɔe. Ne va wɔe vɔ ƒetea, ye mí le de ge me kakaka enuwo kpe ɖe eŋuti. Ẽ? Ne mele vodua bla ge na o, vɔ vodua menɔna anyi be agba dzie wonɔna. Ne esɔ vodua da ɖe agbaviawo dzi na aʋa gake vodutswo woʋuʋuna atsi. Vɔ ne egakpɔ aʋa gake vodu si wokɔ yi nu gbe kpɔ asɔ da ɖe egbɔ. Adzi gatsi gake woƒo le yeƒe to me kpɔ asɔ da ɖe egbɔ. Ne woƒona nene, foinye, etɔnye. ne nu dzɔ ne kpɔ teƒea akpɔ ƒuta enye vedu ke ya ɖeka nana xɔ me agbadzi vedue eklo madze tukpa ŋtakpa ewu ɖe kpo ɖe ebe anɔ kpɔtɔ afɔ kukua afɔ agbe tɔho nɔ bibi na bi ebe le dzi sɔ la nyi ìle anyi sɔnu le dzi ebe ìle gu sɔnu le tsi me Woƒe nu su ŋkume kakɔ ɖe tɔgbi nu le dɔ na ma hafi ɖe. Tɔgbo mi ma gblɔ mia me nya kolo mia ma ha ke. Tɔwo nɔ na xɔ. Wobe dukɔ le tɔtrɔ. Afrika tɔ le bubu. Woŋlɔ ɖe agbalẽ yibɔ ma me be ɖe nye dukɔwo le tɔtrɔ le si madze madze me. Efia be ɖe yewovoa wole gbɔgbɔ be wole yewo mi mi ɖe mi medze si o ya ta midze yewo yome. Nye dukɔ le tɔtrɔ le simadzemadze me. Enua ne medze si o ame ɖe ko afia wò. Mele tsitsi me o, mele ɖevi me o. Ne eyi ɖe tɔ ko yɔna be ta. Ya gbeɖuɖɔ mele eme o. Naneke mele eme o ɖe, ne eyi ɖe gbɔ ɖe, nu ka gbɔ? Ne eyi gbɔ ŋdɔkusu me ɖe, leke awɔ? Makpɔ ɖokuiwò le tsia me. Akpɔ ɖokuiwò le tsia me. Gake ne wofɔ atiglinyiwo, egbeɖuɖɔ kɔkɔ ɖe eme ɖe. Eya ta ne amegbetɔ ne le la, ne susu baɖa, enu manyɔmanyɔwo le tame va na wòa, màkpɔ ɖokuiwò o, mànya ame yi ke nènye o.